Mewn tair wythnos, fyddwch chi'n cael y cyfle i fwrw'ch pleidlais yn etholiad cyffredinol 2015. Ond pwy fyddwch chi'n gefnogi? Mewn tair rhaglen arbennig fydd pump rhyfoclyd yn rhoi llyged craff ar rai o bolisïau'r prif bleidie, ac yn trio torri drwy'r sloganau a'r sbin. Gyda fi fan hyn mae pump amlen, ac ynddyn nhw pum plaid. Nawr dewch i ni gwrdd â'r pump fydd yn craffu. Cyn-weinidog yn Llywodraeth John Major, ac aelod Cynulliad Ceidwadol wedi hynny.

Mae'r nesa'n hen gyfarwydd â chrwydro Corridore San Steffan wedi bod yn ohebydd gwleidyddol ac ymchwilydd i Lafur. Mae gwleidyddiaeth yng ngwlad y gŵr hwn o Fôn ac mae'n dal i sylwebu ar gampe a checri i hen gynefin. John Stevenson. That's it. Yn dda iawn, diolch chi'n meddwl? Pa braid ydych chi'n mynd ar un gig efyd? Wel wel, Plaid Cymru. Sa rei pobl yn gofyn Joker in the Pack, ond gawn ni weld efo ni. I ni herio'r drefn yw'r drydedd. Mae'n gynghorydd annibynnol ac wedi codi sawl stŵr wrth ymgyrchu yn erbyn melinau gwynt y canolbarth. Mae'n awdures y digri ar deiddiol yn sgwennu nofelau a chomedi, ac yn ei thro mae di roi croes ymlwch mwyafrif pleidiau Prydain. Myfanwy Alexander. O, helo, Catrin. Siwr i chi, Myfanwy Alexander. Chi'n barod wneud eich dewis? A! Y Ceidwadwyr! Wel, pob lwc i chi gyda hynny. Edrychwn i mlaen i glywed wrthoch chi. Diolch. Pob lwc. Celeb sydd i goroesi'r gwyntoedd croes yw'r nesa. O ymgyrchu dros yr ie yn refferendwm 97, i berthynas gyhoeddus ag aelod seneddol i'r Democratiaid Rhyddfrydol. Mae wedi fflyrtio'n gyson â gwleidyddiaeth. Sian Lloyd. Dwy amlen ar ôl, Sian. Chi'n barod i wneud eich dewis? Oh, I Lib Dems. So, so, so, sorry, sorry, y Democratiaid Rhyddfrydol, y Dems Rhydd. Democratiaid Rhyddfrydol. Sut ydych chi'n teimlo am gael hwnna? O ma' gen i bach o hanes 'da'r blaid arbennig hon. Dylse fod yn one not hynod o ddiddorol. Pob lwc i chi Sian. Diolch. Ma'r ola'n un sy'n hoff o her. Wedi dechreu yrfa yn ohebydd gwleidyddol, ath ymlan i geisio cadw trefn ar faer Llunden, y Ceidwadwr amryliw Boris Johnson. Y dasg bellach yw ceisio cadw busnes Rupert Murdoch ar y llwybr cul. fel pennaeth cyfathrebu News UK. Doctor Harris, shwmae? Pnawn da. Chi'n barod i ddatgelu pwy fyddwch chi'n edrych arnyn nhw? Ydw, sim lot o ddewis oes e? Hwn yw'r un ola ie? Reit. O! UKIP. A shwt 'ych chi'n teimlo am gael UKIP? Wel ma' nhw'n ddiddorol iawn, ma' nhw wedi torri'r mould a ma' 'na gymeriade lliwgar iawn yn y blaid, o leia yn San Steffan, so gewn ni weld yng Nghymru. Y cyntaf sy'n craffu yw Rod Richards. Rwy i ar y ffordd i Ryd Aman i gwrdd â'r Blaid Lafur. Mae'n ddwyrnod o'r, mae'n ddwyrnod glib. Ond dwi'n gobeithio cael gair gyda Carwyn Jones a Owen Smith er mwyn cynhesu pethau rhyw ychydig.

Point scoring exercise but it's not one you're going to draw me on, Rod. Ni wedi clywed Owen Smith yn cyfadde nad oedd e'n gwybod faint o longed tanfor niwclear sydd gyda ni yn y llynges. cywilyddus. Rwy wedi dod i Lanelli i gwrdd â Callum Higgins, un o ymgeiswyr y Blaid Lafur. Beth yw'r neges eddi? Um, Wel, llafur yn ebyn y Tories, uh, be chi eisiau, a cael traged about your economy, a costau byw, pethau fel yna. Gret, gawn ni fynd. Have you made your mind up at all in the election? Uh, no, I haven't. Mae ofyn i chi am y cerdyn y ddewir yeah. yma, cynllun gwell, dyfodol gwell. Ie. Yeah. Be sydd yn anharo i yw nad os gair am addysg yma fe. Pam? Wel, mae 'di cael ei datganoli, odi we? So mae cynulliad sy'n neud addysg. Onid y gwir amdani yw bod cywilydd arnoch chi am yr hyn mae'r Blaid Lafur wedi wneud mewn addysg yng Nghymru dros y pymtheg mlynedd dotha? Na, sy'n cwilydd. Ni'n onest a gweud bod rhaid um, wneud e'n well, mae rhaid gwella'r system addysg. Ydys i troi'r addysg Cymraeg dan Blaid Llafur, o'n i'n meddwl bod yr ysgol es i yn un dda. Yym, ma' rai' gwella fe 'to, yy so ni sy'n cwilydd arnon ni. Reit, ie. Odych chi 'di meddwl chi lan 'to? Yym. Chi'm siŵr? Na, dim 'to. Na, sa credu bo' bo' ryw fo 'dy ti fan 'na. Mae'n anodd dweud. O'n gallu o'n jyst yn gallu... Ie. ...timlo pan edrych oddi ar y leaflet t'wod? Pa mor hyderus 'ych chi bod Ed Miliband yn myn' i ddod yn Brif Weinidog? Wel fi'n credu bod e bydd e'n neud Prif Weinidog dda. Fi'n credu bod yym ma' isie siawns arno fe i profi ni. Gawn ni weld os yym o's llun ohono fe fan 'yn. Sai'n gwbod. Na, na, na, na, na. Do's dim llun, do's dim llun. Faint o'r arweinydd ar y daflen yma? Wel m- mae ar mae ar mae ar un fi. Na dim ond boblogeth. Na na mae ar un fi a dim ond un o un o'r rai sy'n mynd mas yw rein yym ni yy un o sy'n mynd mas o'r drws yw hwn. Mae un wedi mynd mas i pobol trwy'r post yn yr wythnos hyn falle ma' llun fe arno hwnna. Dw i'n credu bod yy ni'n edrych ar perfformiad ni ar yn yn yr yy dadl blwy- yy wythnos dwetha nath e'n dda. O'dd pobol yy dydd ar ôl ni yn siarad amdano fe ar y drws a gweud o Weles i ferch teledu yym dyw e ddim yn ffôl mae'n g- mae'n gallu siarad. Hmm. So yym y fwya mae'n mae'n ca'l amser ar teledu gewn ni weld fwy o o cefnogaeth iddo fe. Rwy wedi dod i Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd i glywed Ed Miliband yn siarad â chynulleidfa sy wedi cael ei dewis

of how, of what the kind of country we can be. Welson ni, sa'n credu, um, Ed Miliband ar ei ore. Um, hyd yn oed ar ei ore diwedd yn dda dros ben. Ond um, oedd e'n fflat iawn heddi achos oedd fan neb yno i'w gynhyrfu e. Oedd yr holl beth yn boring, boring, boring. Mae'r Blaid Lafur wedi cymryd i chefnogaeth yng Nghymru yn ganiataol erioed, a does dim byd wedi digwydd yn ystod yr etholiad hwn i awgrymu bod unrhyw beth wedi newid. Mae i cefnogwyr serchus wedi bod wrthi yn parablu y dogmas un-donog i ni wedi clywed o'r blaen, yn disgwyl i'w defaid ymlwybro i'r gorlan goch. Tybed pa fath wlad fyddai pe bai Ed Miliband yn dod yn brif weinidog? Allai weud wrtha chi. Hel. Yes. Yn y dair rhaglen hyn i ni hefyd am holi bob un o arweinwyr y pleidie. Yn achos Llafur, fe wnaethai gais am Ed Miliband, arweinydd y blaid. Ond arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru, Carwyn Jones, y ddath i'n hateb ni. Carwyn Jones, fydd eich maniffesto chi i Gymru yn addo ariannu teg i Gymru. Faint yw hynny? Llawr banners wrth gwrs. Yy ma' hwnna'n sicrhau bydd y sefyllfa yy lle ma' datgyllido Cymru yn cael ei ddelio 'de. Ma' 'na rwbeth rhwng 150 miliwn a thri yy 300 miliwn. Ond ma' Plaid Cymru 'di cynnig ffigwr o 1.2 biliwn i'n cael ni'n gyfartal â'r Alban. Pam nad 'ych chi'n mynd yn agosach at hynny? Wel fi wedi gweld sôn ffigwr Plaid Cymru. Dwi'm yn gwybod beth yy beth yw tystiolaeth y ffigwr yy hynny. Beth ni'n gwybod yw Bydd y broblem sydd gyda gyda ni ynglŷn â Fformiwla Bartlett ar hyn o bryd yn cael ei ddatrys. Ond dyw e ddim yn uchelgeisiol iawn, yw e? Chi'n sôn am yym cwpl o gannoedd o filoedd fan hyn, negligible yw'r yw'r gair ma' rhai pobl yn defnyddio am hynny. Dyw e ddim yn uchelgeisiol iawn i Gymru, yw e? Dyw e ddim yn, o gwbwl. Yy ma' hwnna'n lot fawr o arian. Ma' 'di neud lot fawr o arian i gwasanaeth iechyd, i addysg, Ac wrth gwrs, bydd yn sicrhau bod y cyllido ar um, sylfaen teg i'r dyfodol, nid felly mae ar hyn o bryd. Ond a phob parch ar undod pobl nerch ar y maniffesto ac yn clywed heiriadau Plaid Cymru am 1.2 biliwn, pobl yn gweld Plaid Cymru fel yr un sy'r weledigaeth fwy uchelgeisiol. Wel, doi bwynt. Pwy sy'n mynd i ddilifro, nid Plaid Cymru, ac yn ail, annibyniaeth wrth gwrs yw uh, uh, nod Plaid Cymru, a wedyn ni byddai ddim byrion o gwbl yn dod to the formula Barnett. Ai'r neges o'r Alban yw, os ych chi moyn deal gwell, pleidleisiwch dros rywun arall a wedyn eith llafur Gymru'n chi o ddifri. Wel na, os ni'n gwybod beth ddigwyddodd yn, yn yr Alban, mae yr Alban wedi cael ei rannu o achos y refferendwm ym mis Medi. Uh, ni wedi sicrhau, wrth gwrs, bod uh, Cymru yn cael beth dyle Gymru uh, gael. Ni wedi gweld yr economi yn tyfu, llai o ddiweithdra yng Nghymru, hwnna'n wir. Dan y Mwy o fuddsoddiad. Wel na, yn gyda i gyd, llai o ddiweithdra, ddiweithdra ynglyn â uh, beth sydd wedi digwydd yng Nghymru, ond bydde pethau lot fawr yn well sydd gyda ni llywodraeth sydd yn edrych ar pethau fel dirgelwch ynglŷn â swyddi bobl, sicrhau bod pobl yn cael yr arian teg i'r jobau maen nhw'n ei wneud, a mae hwnna'n rhywbeth i Lywodraeth Prydain yn seiliedig. Ni wedi cael mwy o fuddsoddiad eleni, a ni wedi cael os deg mlynedd ar hugain, a ni yw hwnna, mae mas o gwerthu Cymru ar draws y byd. Byddai pethau llawer yn well se gyda ni partneriaid yn Llundain oedd ddim yn disgrifio Cymru fel lle le oedd 'na ffin rhwng marwolaeth a bywoliaeth. Ond dyw'r sefyllfa ariannol ddim yn mynd i newid llawer. Mae Llafur 'di ymrwymo i doriadau i lymdra am y blynyddoedd nesa'. Chi 'di gweud, 'Droeon, o'n i methu gwneud hyn a'r llall achos bod y pot ariannol yn fach'. Shwt 'ych chi'n mynd i bwyntio'r bys draw at San Steffan pan fydd Llafur mewn grym, os fydd Llafur mewn grym? Mae'n wir i weud, bydd 'na doriadau bach dros blwyddyn neu ddwy, ni'n gwybod hynny, ond y gwanieth yw, os yw'r toriad, y toriad yn mynd mewn, ni'n gwybod o fewn pum mlynedd bydde'n cyllideb ni wedi cael ei dorio ugain y cant. Bydde fe ddim yn bosib i gadw gwasanaeth iechyd i fynd, bydde fe'n bosib i fuddsoddi mewn addysg o achos hynny. Ond mae'r Ceidwadwyr wedi addo wyth biliwn ychwanegol i'r gwasanaeth iechyd yn Lloegr. Bydd 'na... bydd 'na consequentials fel mae'n gweud i gymdeithas. Heb wedi gweud le mae'r arian yn dod wrth gwrs, wedi gwneud sylwi. Mae'n un peth i... y peth drwydda mewn gwleidyddiaeth yw gweud, newn ni ala saith wyth biliwn ar hwn, beth sy'n nhw'n tynnu arian mas o ryw o ryw ryw bot arall er mwyn dod i mewn i iechyd, wel bydde bydde bydde ni yn yr un sefyllfa yr un twll. Achos wrth gwrs beth 'yn ni'n ca'l yw nid arian i iechyd ni'n ca'l, ni'n ca'l arian i bopeth. Os ma' nw'n roi mwy o oriau mewn un ran o'r o'r cwch a newn ni tynnu fe mas o- yy o'r ochor arall so ma' pethe'n newid yng Nghymru. Chi yw gwleidydd mwya blaenllaw y Blaid Lafur ym Mhryden ar hyn o bryd. Petai Miliband yn rhif deg wedi mai'r seithfed, pa gyngor fydde gyda chi iddo fe? Be' sy'n bwysig yw bo' chi'n cadw 'ych yy ar 'ych addewidion. 'Na be' sy'n bwysig. 'Na 'na be' 'na fe 'na fel o'n fod yn sinicaidd os ma' nw'n gweld addewid

Bore da, Stradley Park Hotel. Y gwesty. Flwyddyn dwetha ni 'di ga'l twenty three thousand o bobol yn aros yma. Y gweithwyr. Mynd mynd mynd mynd mynd a wedyn relax. A'r cwsmeriaid. Ma' nw'n pwll i gadel. Yn dangos rili bo' pobol yn joio 'ma. Cyfres newydd yn cychwyn nos Wener ar S4C. Croeso nôl i'r ras i ddeg Downing Street. Nesa, y gyflwynwraig Siân Lloyd fydd yn bwrw golwg ar y Democratiaid Rhyddfrydol. Dwi ar y ffordd i lansiad ymgyrch y Democratiaid Rhyddfrydol yn Ffatri Panasonic ym Mhentwyn, Caerdydd. Nes i fwynhau yng nghyfnod um, ar ffiniau'r Dems Rhydd, mynd i ambell ginio, yn mynd i ambell gynhadledd. Ond oedd e'n siom mawr i fi bod dim mwy o elfen o Gymreigdod yn perthyn i'r blaid. Felly, be dwi am wybod heddi yw pa mor Gymreig yw Democratiaid Rhyddfrydol Cymru? Wel, mae yna ddysgol mawr, ond mae'n cymryd i amser i ddod mas. Mae fe seren roc.

Mae'r bobl yma'n gweithio yn Panasonic ac wrth gwrs maen nhw yn hitio, maen nhw yn becso dam. A dyna pwrpas, dwi'n meddwl, rhywbeth fel hyn. So gobeithio gewn nhw ofyn y gwestiynau wyt ti helpu gyda. Both the Labour and the Conservative parties would pose serious risks to the economy if they were to do what they want on their own. Under our plans, you'd, you'd, you'd get rid of the deficit, you'd wipe the slate clean for our kids and our grandkids. Thanks very much, bye-bye. Yn union fel o'n i'n disgwyl, braidd y bod dim cyfeiriadau tuag at Gymru o gwbl. Ni yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru. Gallai Nick Clegg fyna, di bod yn sôn am ddiwydiant yng nghanol Sheffield, Dim man on yng Nghymru. Cadarn. Siom mawr i fi o'dd gweld bod dim hyd yn oed elfen o ddwyieithrwydd, doedd dim hyd yn oed tri gair bach democratod, rhyddfrydol, Cymru ar gael yno. O'dd Nick Clegg yn ymwybodol 'i fod e mewn gwlad gwahanol heddi? Oedd, a nath e trydaru'r ffaith bod e ar y ffordd i Gaerdydd gydai'r fideo'n yy mynd yy mynd heibio A rwyf ar ar y brif ffordd jy- jyst cyn iddo fe gyrraedd. Mae Nick yn ffrind da i ni yng Nghymru, mae fe'n dod pob tro mae ganddyn ni gynhadledd, mae fe'n dod i wneud araith. Mae Nick a gweddill Gweinidogion y Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn ymladd o fewn Llywodraeth i sicrhau bod Cymru yn cael y deal gorau posib. Bydd rhaid ti ddysgu fe rhyw bwt bach o Gymraeg megis bore da. Fy mham da, shwmae, diolch. Nath e drydar yy yym ar ddydd Gwyl Dewi yn Gymraeg. Bydd rhaid i chi edrych hynny lan. Chware teg. Yn awyddus i ffindo mas mwy am y Democratiaid Rhyddfrydol, beth yw eu hagwedd nhw tuag at yr addewid a dorrwyd am y ffioedd dysgu, a beth am eu records nhw o fewn llywodraeth, oedd e'n syniad da. I fod yn rhan o glymblaid gyda'r Blaid Geidwadol. Beth yw'ch barn chi am y Democratiaid Rhyddfrydol? Wel, dwi wedi bod yn pleidleisio dros nhw am flynyddoedd rwan, ond tro dwytha, to'n i ddim yn happy, hapus o gwbl iddyn nhw fynd i fewn i coalition gyda'r Tories. Do you think being in coalition with the Tories damaged the Lib Dems? Yym, I think so, yes. I think any coalition um, just means really that those parties are arguing and who's going to get the say in the actual parliament, not... I do sometimes wonder if they're thinking about the country as a whole and not their own parties, so... Wel, dwi yma yn Llandrindod i gwrdd ag un o ymgeiswyr Democratiaid Rhyddfrydol yn y Canolbarth, Jane Dodds. Dewch weld beth da hi i ddeud. Nawr te, yr eliffant yn yr ystafell yn ddeunyddiol, heb os nac oni bai, yw'r ffioedd dysgu, wrth gwrs. Felly, Jane, beth fyset ti yn deud wrth rheini sy 'di danto ar y Dems rydd o achos torri, os nad chwalu, yr addewid honno? Y peth gyntaf fysai'n deud ydy mae'n ddrwg gen i, a dyna be' oedd Nick yn Mae Clegg yn dweud wrth gwrs, mae'n ddrwg gen i chi, um, a mae'n bwysig iawn rwan bod ni'n cefnogi chi a bod ni'n cael uh, cyfle i siarad â chi, ac hefyd mae gan ni polisïau eraill sy'n gobeithio yn, uh, yn, yn cefnogi uh, nhw hefyd. Dwi ddim yn ashamed o fo, dwi'n dweud, dwi eisiau clywed eich barch chi. Am beth mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn sefyll dros beth, beth yw'ch gweledigaeth chi yma yng Nghymru? Cwestiwn ardderchog, wrth gwrs. Dwi'n gweld pwrpas y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru ydy gwneud yn siŵr bod ni'n llais i bobl sydd ddim yn cael cyfle. Dyn ni eisiau pawb i cael cyfle, a dyna be dyn ni'n brwydro dros. Wel, nes i ofyn ar y cychwyn beth yw pwrpas y Democratiaid Rhyddfrydol yma yng Nghymru. A bod yn hollol onest, o'n dad i drosi, o'n dal mewn penbleth, oedd ddim cweit yn deall eu gweledigaeth nhw dros Gymru. Hefyd oedd ddim yn deall y stori serch mawr ma gyda'r canolbarth, gyda Cymru wledig, a Jaffa Cake mawr oren yma yn y canol. Achos wedi'r cyfan mae make-up y canolbarth a Chymru wledig wedi newid siwt gymaint erbyn hyn, tybed aeth y stori serch a'r chwal eleni wedi'r etholiad. Yn reddfol, O'n deall beth mae'r Blaid Lafur yn symbylu, y gwyrddion maen nhw yn achub y byd, Plaid Cymru a'r wahanrwydd, ond dydw i ddim yn deall pwrpas y Democratiaid Rhyddfrydol. Wedi deud hynny, un peth sy'n sicr, wy wedi dod i'r casgliad ar ôl y daith hon, mai nid air yw popeth melyn.

Wythnos nesa, y Ceidwadwyr fydd yn mynd dan chwith wydr Nyfanwy Alexander, a John Stevenson fydd yn rhoi Plaid Cymru trwy pethe. Ymunwch â ni, felly, nos Fawrth nesa, a hynny am ddeg o'r gloch. Cofnod o ddiwedd yr hen ffordd Gymreig o fyw nesa yna ffeinal pencampwriaeth yr ysgolion dan 18 Ysgol Ystraden erbyn Ysgol Llanisien yn rygbi pawb. Where do you think the code is to make the dino say something? Yy y vents? Ie. Should we change it?

Mae dŵr yng nghalon y Bannau Brycheiniog. Mae'n treiddio'n araf drwy'r mynyddoedd gan ddod â bywyd i'r cymoedd. Ac yn y fan hon, ger bwthyn Brecon Carreg, mae ein tîm bach ni yn rhoi ymdrech waelod calon i mewn i boteli ein dŵr mwynol pur ac adfywiol, Brecon Carreg, o galon Cymru.

Now get your free Brian toy when you buy car or home insurance through... Dim ond y goreuon sydd ar ôl. Dwy noson a dwy rownd derfynol. A'r enillydd yw... Cystadleuaeth Corau'r Ysgolion Cynradd nos Sadwrn a ffeinal fawr Côr Cymru nos Sul ar S4C.